Êvar baş temaşevanên hêja em bi navê Yekîtiya Geştî ya Nivîskar û Rojnamevanên Kurd em ê îro bi we re bên digel xelekeke nû di derbarê zimanê kurdî bi navê Zayîn de ne ber çav. Di bi mijarkî gelekî giring wê bi me re be mamosta me yê hêja keça kurd ku îro zanyariya bide li ser vê mijara a di derbarê ziman de. Belê mamosta hêja tu bi xêr hatî. Hûn sax bin, spas gelekî. Belê mamoste fermo dikare mijara xwe dest pê bike temaşevanên hêja ez ê bi mamosta hêja re bim alîkar pêre gel pirsin we hebin em ê dûrikaribin li ser bisekinin. û danûstandinê li ser bikin. Bi rastî min mijara xwe berdewam bikin û em ê em karin dû re nekinê li pirsê we vegerin. Belê mamosta fermo. Ev dem û hemû demên we bi xweşî û şahî bin hêvî dikim. Mijara me ya îro bi rastî mijareke giring e. Ji ber ku zayenda ne ber çav weke bi erebî dibêjin cins Yanî zayenda mê û nêr di nav nivîskaran de nemaze ya neberçav ya nenaskirî pirsgirêkeke mezin çêkiriye. Yanî gelek nivîskar dema peyvek tê pêşiya wan nizanin ev mê ya û an nêr a. An jî hinek wiha hîn bûne ji devera xwe ji malbata xwe ev peyvmê ye û eva dî nêre. Wê ca ez dixwazim li ser vê mijarê bi rastî bi dirêjî hinekî em biaxivin. Û xwedî ka gelek ji nivîskaran jî hebana bi me re hevpişkî kiribana. Me bi hev re danûstandin kir ba li ser vê mijara ha. Di vê mijarê de sala du hezar û yek min pirtûkek nivîsî bi navê Mê û Nêr, Zayenda Mê û Nêr. Bi rastî ez xwe serfiraz dibînim ku ez a pêşî me min di vê mijarê de pirtûkek nivîsî û ez gelekî bi hûrbîn û gelek zehmetî jî ez bi şûn peyvan de gerham çima ev me ye û çima ev nêra. Yanî bi rastî e, weke dibêjin di zimanê me de di zayend hene. Zayendek heye xuya kiriye, nas kiriye. E, ji bo mirov, mirov zarokek dema çê dibêj diya xwe re, Yani yek zanê ev zarok me ye ya nêra. Xuya kiriya. Ajel jî, heywan jî dema çê dibin û ên mezin jî ji xwe li ber çava meyênî û nêrîniya wa xuya kiriya. Ev ti pirsgirêk çênakin di nivîsandinê de. Lê Mijara zayendê a ne berçav weke tişt hemû tiştê di zimanê kurdî de hene, kurda hin nêr hin mêr gotina. Lê gelo çima ev pirs girêk nivîskara ji xwe re peyda kiriye yan her yekê ji dê diya xwe bavê xwe çawa bihîstine dibe ev rast e lê mesele ne wilo ye. Mesela devera, bêguman deverê me jî ji hev e, e, parçe bûne û ev ziman zimanê me yê kevnare. E, e, Weke dibêjin berî pêncî salî, berî sed salî eger dibistanên me ava bûbana, zanîngehê me hebana, wê hingî e, ev naskirina ku îro em dibêjin me nas kir, wê hingî hatiba naskirin û dema di pirtûkê de pirtûkên dibistana de hatiba nivîsandin niha wê nivîskar jî hemû neçar bûn wek wê binivîsin. Lê ji ber ku di zaravê kurmancî de kurmanciya jorîn ev tişt heta niha bi dest me neketiye. Wê ca ji ber wilo hin dever tiştekî mê dibêjin û li devereke dî nêr dibêjin. Ê nivîskar jî neçar dibê wê dikî. Lê bi rastî eger em hinekî bêhtir guh bidin zimanê xwe û em hinekî li nivîsandinê hev jî binêrin û dema pirtûkek di ziman de hate nivîsandin li ser mijarên ziman gereka nivîskar hemû bixwînin bêjin ka çi divê pirtûkê de heye vê însanê vî însanî çi nivîsandiye yanî mixabin heta niha ev jî yanî ez dibînim kême û ev bîst û pênc sal bêhtir em li Almanya ne lê di va bîst û pênc sala de bawer bike semînarek me çê nekiriye ku em behsa ziman tê de bikin Em mijarekê ji zimanê xwe danûstandinê bikin tê de. Çend nivîskar, nivîskarek binivîsê êdî lê guhdarî ke êdî munaqişe bike pê re. Yanî ev çê nebû, semînarên me her sal çend cara hene hemû helbesta wê helbesta xwe xwênin û rûnin. Ev aha zimanê me pêş naêxê. Belê mamoste bibûre ji bêhtir ji me pêwîst e ku ku ev kesên nivîskar giş bibin wek grûpekê û guhedana ziman bikin û li ser rê zimanê kurdî bisekinin ji bo ku zimanê me hin paqij bimîne û gelek tişt jî hene bi rastî ji me bêyan in ji em em bi ser em nizanin wateya wê çi yê. Ji ber vê yekê ev tê xwestin ji nivîskara wek te got Ku grûpek wan hebe û tim li hev rûnên û wan tişta bi cî bînin. Belê. Belê eva hinê yanî pêwist e çê bibe lê mixabir heta niha çê nebûye. Wê ca ez dixwazim li ser vê mijarê bi rastî ev mijara ku bûye pirsgirêk, bûye newekhevî, wê tim bêjin newekhevî di ziman de. Ziman bi xwe newekhevî di vê mijarê de tune ye. Ez Ji ji hemiyan re dibêjim, ji nivîskaran re, ji xwendevanan re bawer bikin newekevîn nîne. Ziman destûr tê de hene. Destûrên ziman gava em nas bikin û weke wan destûra bikin ti pirsgirêk li pêşiya me namînî. Ca di vê mijarê de weke ku dibêjin zimanê me hemî Bêhtirê peyvên me e, ferhenga me peyvên ku tê de hene hemî hin nêr in, hin mîn in. Yanî ev nêrînî û meyînî ji çi hatiye? Ji xurtî hatiye û ji lawazî. Beşek xurt e, beşek lawaz e. Yanî min ew pirtûka xwe kira pêncî û çar malbat. di her malbatekê de weke aîlê weke malbata malekê jin û mêrekî zarok hene keç hene kur hene hin ji wan mêne hin ji wan lê di hemûyan de nêrînî ji xurtî hatiye û mêyînî ji lawazî hatiye yanî yek ji yekê xurttir e A xurt weke ku çawa zilam ji jinê xurttir e ma ev ne ber ev waqia û ber çavê me ye. Gaş kêlekê xurttir e, bizin nêrîş bizinê xurttir e. Wê ceh tişt jî di nav tişta de jî bibûra, di nav tişta de jî di malbatê de Divê em wan ji hev cida kin kîjan mê ye, kîjan nêr e, kîjan xurt e û adîtir jê e, lawaztir e. E, Bo mînak ez ê behsa darekê kim, dareke hişîn. Dare bila dara sêvê bî. Ev dara ha dar dema şîn e mê ye. Em dibêjin dara sêvê. Dar bi xwe çiqilên darê û dar çiqilên darê e, e, nêr in. Lê pelên wê û fêkiyê wê hemî mêl e. Erê ji çi hatiye eva? Dema dibe payîz Ew dara sêvê, ew dareke dîbê, tu dibînê pelê wê hemî zer dibin û dikevin. Ev pelên ku zer bûne û ketine bêguman ev ê êlawaz in, ev ê zeîf in. Ji ber wilo li ber bayê xwe nagirin û zer dibin xelas dema wa çû dikevin. Ev ê hala waz in. Lê ew pelên ku ji çiqilekî ketine, ew çiqil nakeve dimîne ser darê ew çiqil Kurda gotiye nêra zayenda nêr danê da zanî ê qurmê darê qurmê darê ji ber ku xurta xwelber berfê û û bayê û bahoza hemû wa digirê ew jî nêra Lê em bên şivekê ji darê bikin, dara ke tar havînê em çiqilekî stûr jê bikin weke şiv jê re dibin ew şiv mero dikarê bi distê xwe bişkînê. Lawaz e. Lê dema hişk bû weke darekî em bikin destkê tefşo yan darekî em bikin destike bêrê dibînê hişka bes xurta xurta kurda ew nêrdaniya ew darê hişk ku em dixwazin ji bêra xwe re bikine destik ew dar hişke kurda nêr gotiya û Pela ku ji darê dikevê û fêkiyê ji darê dikevê sêvek dema e, e, digihê gelekî di bûrê xelas dikevê ew em dibêjin e, ka sêvekî sêv nêye zanî yanî di vê darê de tişta xurt nêre û tişta ne xurt bê lawaz bê mê ye. Belê mamoste ana em e, bibûre bilkî ez te dibirim. E, Ana em bêjin spîndar. Spîndar e, ne darekî wilo xurt e derdê de ez bijin di bo kişivekî. Ew ew jî tê nêrtê ya mêtê. Yan hemû dar tev nêrtên. Dizanê ne ne. Dara heşîn li erdê de dema şîn e hemî mêye. Hemî mêye. Ti dibêje dara spîndarê, dara mêwê, dara xoxê, dara ev wexta ku heşîn e di erdê de ye heşîn dema ku dibê zivistan jî dîsa tar dimînê hişk nabê. Lê dema te çiqilek jê kir şiv jêr dibêjin. Çiqilekî şiva wî şivek ji darê te kir Nerm e. Di wê wextê de tu dikarî bişkînî. Bişkînî, belê. Bêdema ew ji mal erdê û hişk bû, ziwa dibê xelas xurt dibê wê ca. Darekî li erdê ka qetek ji wî darî tu dibînî ew dar hişk e, nêr e. Yanî wê ca navê wê darê çi bê hemû çik bi vî rengî ye. Pel bi xwe zehîf e dikevê mêya. Fêkî dema xira dibê dikevê mêya. Em bêne ser şînatî. Şînî min kirine di malbat. Malbatek jî ew şîniyê ku darika wa binê wa bi erdê ve ye weke şebeş. Mane şebeş binê wê ser erdê belat bêne wilo. Hundir jî wilo dolmik wilo yanî şebeş wilo ev şîniyê ha li ser erdê ye binê wana bela dibê bi erdê ve ye nêrin hemî evê ku binê wa çiqilê binê wa hemû bi ser erdê ve ne û şebeş dibênê ser nêrin gelo çima nêrin ji ber ku şebeş dimîne hin cara pinê wî hişk jî dibê lê şebeş xira nabê dimênê demeke dirêj dimînê îzin xurt e kundir jî wilo xiyar wilo tu zanî yanî ev tiştê henê bînê hemû nêr hatina lê şînatiyekî dî heye şîniyê bacanê reş û bacanê sor û îsot. Ev her sekê han dara wa, darka wa ji pê ya, bi pê ve sekiniya. Ev şînî hemû mê hatina. Bacana sor, bacana reş, îsot, îsota kesk, îsota sor, dibînê mêne. Ji ber ku dema ji pinê bi pinê xwe ve man xira dibin. Gelekî bimînê xira dibe bacana sor pelixê û dikevê erdê û îso jî zer dibin, pîr dibin, nexweş dibin. Yanî hemû jî mêy hatine. zanî ê di xwarinê de xwarinên me savar da savar nîsk birinc ji te re bêjim evê henî dema xavin nêrin. Yanî savar dema tu ji dikanê dikirê tu dibêjê ka hişka tu dibêjê ka e, e, kîlok savar savarê e, pişîre meselen savarê pişîre

Dema ya ku şiîre bêhtir kom tên. Yani komek şiîre, şiîre kom tên lê wexta libekê tu bigirê mêya. Lê e, savar dema me keland, me şîvek jê çêkir. Em dibêjin me îşev savar çêkiriye savara e, e, şiîre. Yani em mê dibêjin. Savara şiîre mesele. Lê ewa dî wexta hişka em dibêjin savarê bi şiîra. Zanî ji ber ku çi ev jî dîsa ji ber xurtî û lawaziya savar dema em ji dikanê dikirin bi heyva di mal de dimênê xira nabê. Lê savara me keland piştî kelandinê eger du roja te ji derve hişt xira dibê.

Belê mamoste ev tişt giş bi dev tên gotin lê gelo rêziman in hene yan pirtûk in taybet hene ku van tişta didin xuyanî? Na qurban te min min tenê daye xuya kirin. Te tenê dayê her bijî. Min te sax be yanî pirtûk waya Perwîz Cîhanî camêr gotiya Keça Kurdiya pêşiye ku di vê mijarê de ev tişt bikin. Belê ji ber bi rastî mijarkî giring e ku îro tu dibêjî jî yani tiştin gelek belê. Zelade behsa tişt nakiriye lê tefsîl nekiriye. Behsa hemûyî nekiriye. Zanî. Ê em bêne ser cila cil. Yani cil di zimanê me de wilo hatiye. Cila hatî dirûtin hemmî nêre. Cila nehatî dirûtin mê ye. Atê dirûtin nêre ya nayê dirûtin mê ye. Meselen desmal, desmala tu didê serê xwe. Mê ye. Zanî. Yanî desmal weka parçe qumaşa û me daye serê xwe. me ji serê xwe re nedirûtiya lê wexta me kum dirût berê kum didirûtin yanî qumaşek didirûtin tiştek ew dikirin kum nêr hatiya sanî kum nêr hatiya e, e, kiras nêra Lê ew piştka ku dine pişta xwe berê Kurda te dî qumaşekî dirêj belkî pênc mitir şeş mitir dikirine piştik. Qumaş bûne nedûtî bû qumaşek ji dikanê dikirîn çend mitir û danîn dane pişta xwe. Piştik mê ye çwer ku nehatiye dirûtin zanî. Ez ê ez ê behsa tiştekî dî kim ji cila ku ew

ma enû hatiye dirûtin jî yanî tişteke halo di zimanê hemû mileta de awerte ye yanî ew di koka xwe de dikevin de mê bû nedrûtî û niha dirûtin jî dî sema mê ji ber ku Kurda tim gotiye bersinga zarokê bersinga berdilka zarokê gava çû dibistanê bersinga wî hat dirûtin jî lê dî sema mê yanî ev hindikin tiştî hal û awertina Lê hemî tiştê dî gava ê nivîskar tê de bifikirê û li nêr û meyîna wê bifikirê dikare yekser bizanê ev mê ye yan ev nê ye. Û xwezî vê pirtoka mê û nêr ez hêvî dikim belkî em nêzîk çapa di duê derxin Çapa duê bêguman wê baştir bêjiya pêşî ve ku hin şaşî çêbûbûn de a pêşî de me hemî niha rast kirina ez hêvî dikim ku ez li çapê bixim ê yanî nivîskarê me bila bixwênin eger tiştek ne bi dilê wa bû bila binivîsin ser hoka çawa perwîz cîhanî camêr saeta wî xweş

Yanî divê em bi rastî em zimanê xwe serast bikin. Zanî yanî civakê ziman çêkiriye. Civaka herî kevnar dema kurd çêbûye civakê ziman çêkiriye. Ziman guara hatiye. Bi zimanekî rast hatiye, zimanekî newa çêkiriye lê xweristê aniye. Dema dest pê kirine bi axivin zimanek axivîne û rast axivîne. Rast axivîne. Lê mixabin Kurdistana me ya bindest û çarparçebûna wê û deverên me ji hev dûr û em neçûne medresan, neçûn me bi zimanê xwe nexwend, Wê ca dema ku em tevlî miletên dî bûn û me dibistanên dî xwendin, me zimanên dî xwendin, yanî îro bi rastî û camêr gelek hene dibêjin do ber min bi xwe bihîst camêrekî kurdê me yê tirkî ku re beno pey dikeve ziman nû bikê weke dibêjin. Dibêjiyê zimanê me ketiya tirsê de li Bakurê Kurdistanê. Yani bi rastî ziman ketiya tirsê de ji ber ku ziman nemaye hemû bi tirkî diaxivin. Wê ca zimanê ku ji me re bimênê ê kitêba de bimîne, pirtûka de bimîne. Divê em pirtûka de rast binivîsin. Da eger şansa ku ji me re hat rojekê me karî em vî zimanê xwe resmî dibistanên xwe de biaxivin da em bi zimanekî rast binivîsin ne em niha yanî ez nizanim bes bi rastî hinek hene heme divê em ê waka xwe nivîsin zanî em ê waka xwe nivîsin û xelas yanî guh nadin kesî lê wexta ku em li hev bicivin ev korana ha herê bi rastî ev semînarek ku heme ji bo helbesta ez xwe nema çimê de Zanî em bikarin di zimanê xwe de bixebitin em henî dîtina gelek camê ra bibînin û ser biaxin û em zimanekî rast di pirtûka xwe de binivîsin. Îro pêwîst ji me re ku em li ser zimanê xwe bêhtir em bisekinin û em rastî û nerastiyê ji nav em nas bikin. Dema ku zimanê me serrast be li cem me wê pênûsa me jî bêhtir serrast be. Belê, yanî tu zanê gelek peyvê ku niha e, yanî newekhevî tê de heye. Yanî gava em wa peyva. Hinek peyv min vê dê nivîsîne. Belê, ez xwazim ji temaşewana rijikê bêjim, em ê li pirsê we vegerin, mamoste bes mijara xwe xelas kir, mijara xwe tewa bike, em ê li pirsê we em ê vegerin, wê mamosta hêja bersivê we bide. Em hêvî dikin hûn li bendî me bên. Meselen bo mînak Sind, ha Sind di nav me de hin mêr dibêjin û hin nêr dibêjin û hinek jî weka dibêjin dicirikînin ser dîtina xwe dibê Sing nêra. Lê ez dibêjim sing me ye û min di pirtûka xwe de jî gotiye me ye. Zanî çima di laş de hin endamên laş mesela sing, pişt û û çi yani kemax heye, sing heye, pişt heye, gozek heye, pehnî heye. Ev ê niha hemû mê hatina. Erê çima mê hatina? Li gora tîbîniya xwe û ez bi rastî ez gelek tê de fikirîm û û gelek heyva ez çûm wa de geram heta min nas kir. Yanî ew parçeyê ew endamê bi laş ve yê ku pê ve girêdayî ya. Weke sing, Sing ji her du aliyê laş vegire dayiya nalapitî, naherikê, tiştkî nake, parçek hastiya mêya ji ber ku tiştek nake û girêdaye weke mirovekî tu girê bidê û yekî vekirî bê ew mirovê girêdayî li erdê Zehîr divê lawaz divê nikare tiştî bikê zanî. E, û pişt jî wilo sing wilo pişt wilo û bi rastî jî min gelek mînak ji helbestvanên e, klasîkî jî anîne ku hemû çika me gotiya. Wê ji çima em ê îro nêr bêjin. Lê dema ku heta pehnî jî pehnî jî biling ve girê dayiye, gozek girê daye tiştekî ra nabin. Lê Were em li dev meyzênin. Dev bê goman vekiriye û dişlexilên ha dişlexilin devê min bila bitê. Ez tiştê dibêjim nêra, devê min nêra. Dinan, dinan ji ber ku xwarinê hûr dikin. Yanî bê dinan tu nikarî xwarinê bixwî. Nêra, lê ew pidû cihê ku dinan tê de çandîne, parça hastîkî bi goşt e, girêda ye bi dev ve, ew mê hatiye. Yanî gava em li kîjan tiştê meyzênin, kîjan malbatê em meyzênin, tu dibînê hinek ji hinka xurttir in. Dema xurttir e ewa xurttir nêra û ya jê zeîftir bê meh hatiya. Wê ca ev navdêrên ku xîlaf heye, ne wek hevî heye ku hinek meh dibêjin hinek neh dibêjin, divê em wa peyva hemiyan vegerênin ser malbata wan. Em meyzênin di malbata xwe de çawa ne, ji kîjan pişkê ne. ji a mêne yan ji a nêr in. Bêguman di duê malbatê de tiştin hene e, e, ji ji tiştê dî xurttir in. Ew ê xurt nêrin a ku maye jê kêmtir ew mê ye. Vê ca mesela li vir mesin got Bingeh Bingeh hinek jê mêr dibêjin hinek nêr dibêjin. Herê çima bingeh dema ku mirov bingehê tiştekî dideyînî bingehê dîwarekî dema em dideyînin gelo ne divê ew bingeh gelekî xurt bê Divê ji ji bi xurt be bi rengekî ku ew dîwar ew xanî bikarê li ser wê bingehî bisekinî. Bingeh esas e kurdî, erebî esas. Eger ne tu çi bikê eger ne bingehekî xurt hebê ew diherifê ew xira dibê zanê wê ji ber vê bingeh nêre nemêya û di peyva dula de di peyva ku di peyftê de hebin meroj miletê kurd ew zimanê kurdî Peyva mebest distînin. Peyva û dixasiten di bin geh de bêhtirê peyvên ku geh pê ve ye mê hatiya. Lê bingeh bi xwe nêr hatiye ji ber ku zayen zayenda bin e û bin nêr e. û bingeh bi timamî her du gotin dema dibê bingeh dibê navê tiştekî esasekî xurt nêr hatiye dizanî lê hin tiştê dîtir ku geh pê ve hatiye ê nêr mê hatiye

Tewanga mê ya. Erdek dema tu nasnekê mê ya. Lê erd dema bû arziyê tiştekî, erdê Kurdistanê divê tu nêr bêjî. Zanî. Erdê min, erdekî min heye dibêjin. Erdekî min heye. Ew ekî nêr e. Erdekî min heye. zanî nêra dema dibê arziyê tiştekî ê kesekî nêra lê dema ku e, bi şikil e, giştî nenaskirî merov behsa erdê dikê erd mêya tu zanî mesela wê ca çandinî ew ev wê ca malbateke diye mero dikarê canî dî li ser wê biştexlê lê di erdê de wê ca dizanî çi tişta di erdê de kûr bû mêya dizanî weke kort çal bîr ev tişt hemû mêne tiştê ku bi distê mirov hatiye çêkirin mêye yani kortek mirov kolê kortekî yan çal mero çal berê çal hebûn genim tê de dihlandin mêya bîr bîr mirov kolaya bîr mêya lê tiştev ser erdê ket ser erdê ket Bila zixorek jî bê nê re heta kopê çi ye. Wilo hatiye Kurda wilo gotiya. Evê ku ji bilindayê hatiya ji zixorekî tu dibêje ka wî zixorî, ka wî kevirî, ka yanî e, hemû nêr hatina. Heta serê çi kopê çi ye.

Ez bi zor. Nêra. Nêra. Lê sêlak heye ew axa hûr ew e, e, zigurê hûr yê li ber çema ew jî mêye. Sêlaka berçem mêye ji ber ku dişibihê axê. Yani ew tiştê ku bişerin axê jî mêne lê gavan tiştêkî bihile wextê baran lê tê tu bî dibê herî dihilê ew axaya erê erê ew aya hemû mêne û tişta kûr jî dibêt erdê de mêya Lê tenê çem, çem nêra, robar nêra ji ber ku ne xelkê kolan a. Çem û coba, çem û çi diyer dibêjin robar evê henê hemî nêr hatine ji ber ku tebîa ew kolan a. Avê ew goran e. Soriştê wa çêkire ji ew derya jî nêre xweristê ew çêkirine wê ca nêr hatine zanî yanî ez dibêjim ti pirsgirêk nînin lê me ji xwe re pirsgirêk çêkirine gereke em ne tenê li dêw bavê xwe guhdarî bikin. Divê em ne tenê li civaka xwe guhdarî bikin. Civaka me xirab bûye. Civaka me zimanê wê nemaye. Zimanê eslî bi civakê re gelekî lawaz bûye. Wê ca ez bêjim wela li devera me ev tişt wilo digotin ne ne rast e. Divê ez nebêjim wela divê ez Li ser brengê zanistî rêzmana me çilo hatiye danîn divê em weke rêzmana xwe bişûn rastiya wê de herin bişûn rastiya rêzmana xwe de em bimeşin û a rast bêjin. Em ji eger pirs hebin em dikarin hêjî. Xilas nabe em dikarin sê saetê dî ji ser bêjin. Belê ji ber xelekê me yê berdewam bin em karin her dem li ser her car li ser xelekekê em bisekinin ji ber û li wana ka em ê li pirsê temaşevana vegerin. Bi rastî em lêborînê ji temaşevana dixwazin em naxwazin ku em mamosta hêja bisekinînin ji bo mijara wê berdewam bimînin. Belê em ê li vegerin li pirsa bê çi pirs hene em ê li se bisekinin. Enes Qaso dibêje mamoste silav û rêj mamoste Enes rê biborîn dibêje mamoste pirsek teknolojiya nû wek nêt û alavên eletrîkê çawa tên gotin û çima? Tu zanî alavên ser kehrebê bar bike hemî mêr hatine. Yanî tişta nû alata ku nû çêbûye hema nayê bîra em tiştek nêr hebê. Ti dibînê firoke balafir mê ye, tirimbêl mê ye li cem Kurd de. Yanî ev tiştê ku nû çêbûne û dişixulin bêguman ne bi xwe dişixulin însan wa kar bi wa dike tajoyê tu bînî hemû mê hatina kompîûter bi xwe mê ya em hemî mê dibêjin kompîûtera min kesî negotiye kompîûtereyê min nizanim belkî hinek dibêjin jî lê ev alav hemû Ştê mi dîtina hemû mê hatina. Zanê. internet internet ola me dibêjin wêca bê ku hinek ji me re bêjin yanî hin cara ziman bi xwe weke xweristî tê wêca Ev tiştê henê em tişt gêdî hat bîra me tiving dedî tivinga Kurdî kevin tiving Kurda mê gotiya bes bera ku dikete tivingê de nêr gotina Pêc edî ser vedgerînim ser xurtiyê ji ber ku tiving bi destê mêr dihata mirov mê gotina lê ew bera ku diçê insankî dikujê nêr gotina yanî bizanin xwerist zimanekî xweristî weke dibêjin asîl ji kokê de dema yanî zimanê me yê kevin hemî li ser bingehê zanistî hatiye

Zanê bawer bike nav hemê mileta de wilo ya. Yani tu kîja miletî bigirê tu li Almanya meyzenê li hin menatiqa hene zimanê êdî ne nizanin. Yani ne tenê miletê me wê de miletê me miletkî bindest e bûye çar parça berî her tiştî. û deverên me ji hevdû dûr in. yanî zimanê me yek e gava em koka wê bigerihin ziman yek e lê bawer bikin tê bîram carkê min pirtûkeke misrî xwend pirtûkeke hê ewel a ku xelkê dest bi nivîsandinê kiribû yanî kenê me rew pê dihat yanî tiştekî serast tê de nebû Lê zimanê wa bû zimanê hindî bû nivîsî bûn. Yanî ê me jî zimanê me e, yanî niha em û sora e, ji hev dûr ketine sora mê û nêr nîne di zaravê sora de. Ev jî netîca dûrketina me ji hev dû ye. Parçebûna Kurdistanê ye. Her yek weke çawa Kurd Kurd dema pêşî çê bûne di Kurdistanê de sînorê xwe bi çi cihê kirine? Sînorê xwe ji Tirka û ji Îraniya û ji Ereba bi zimanê xwe e, sînor danîna. Ew cihê ku bi zimanê Kurdî diaxivî ew bû sînorê wan. Neqeba wa û Tirka de cihê ku Tirk diştexilîn ew man cihê xwe û ê ku em diştexilîn em ji cîranê xwe em wa hatin cudakirin bi zimanê xwe. Lê dema ku em bûne parçe û her parçek ji me ji tirsa kuştina xwe bi çiyayê xwe ket. zanî sora bi rexekî de çûn kurmanc bi rexekî de çûn yanî her û her ji tirsa kuştina kuştar ji wa çêdikirin xê osmaniya hindik çêkirin ma kemal Mustafa Kemal hindik kuştar çêkirin bi sada bi gundek didane hevdû û hemû dikuştin zanî baz didan çûn serê çiyayê xwe ew kesê ku Li bakurê Kurdistanê diçûne çend ciya xelas ew mirov dimane bi hevdûre bûyî zimanî wê lehcê ew lehce pêş diket û dimane pêve û ê sorab alîkî de çûne ê Kurdaxê em bêjin bi alîkî de çûne Yani mesela bindestiye. Gava ku em berî sed salî serketibane, dewleta me çêbûbane wê medresa me çêbûbane wê e, e, e, zanîngehê me hebane û me yê ew zimanê kevnare tê de xwendibane. Lê niha zimanê kevnare nemaye, zimanê civaka me nemaye. Çê nabê em bêjin wela divê em weka devera xwe binivîsin ez ên ha mêsareke gelekî gelekî mînake ke xirab ez ê bêjim nihal qamişlo piştî niha em hatine va do vî saleke em li va de ez dibînim li qamişlo kes nabêjî çandinî tik kes nabêjî çandinî hemû dibêjin zîraa kesek nabêjê cotkarê kurd bêjin felah Yanî hino hino zaroka biçûk ku hê nas neke ev ev gotinê kevnare ê kurd û cotkar çiye û çandinî çiye xudê wê wê nizanibe rebena ji ber ku niha hûn bimeyze binêrin guhdarî bikin va telfizyona de xasa rûdaw û kurdê me qam şilo hemû diaxivin tim henekê xwe me bi Kurdistana Bakur dikir ku Tirkî lê bawer bike niha nîvê zimanê me bûye bi Erebî yanî ew zimanê kevnara dev jê berdan em newek hevdişte Ereb jî newek hevdişte xirin Belê, pirsekê din heye, ciwan dibêje, tam bînin, belê hevalên me Ruqeya ser kontrolê, ji me re dîsa bîn ser ekranê, belê, mamoste ciwan rêz û silavên me jê re dibêje, dil, dil, raman, nêrîn, gurçik ji bo çi mêye. Na dil ne me ye. Dil xurt e dil ji ber ew xurtbûnê didî jiyanê Dil, dil û xwîn e, xwîn me ye lê dil dilê ku dişuxulê e, ew yanî endamê herî xurt e dila ji te. Û dil çû insan dimire nêra. Sewda nêra, aqil nêra. Yanî were û aqil bi erebîye jî lê nêra, me jî nêra. Bînî ev tiştê ku xurt in di laş de ku mirov nikare bê wa bijî, hemî nêrin, nemêna. Lê gurçik, gurçik nêra, mêya. Gurçik mê ya. Gelek tiştê di hundirû însan de kezeb e, gurçik in, ev ê henê hemû mê hatine lê di nav wa de dil nêr hatiye. Wekû dil ji hemû wan xurttir e. Belê mamoste Ridwan Xursî dibêje bihadara Kurd, keça Kurd çi çi rê bêhtir fêrkirin û lêkolîn ji ziman ji zimanzanan digihînin gel? Ew pirsekê dike. Nizanim çi got. Dibêje çi re çi rê bêhtir fêrkirin û lêkolînê lêkolînên ji zimanzanan digihînin digihîne gel? Çirê ne waya dibêje. Çirê bawer bike tenê xwendina. Yani divê civaka me bixwînî. Lê mixabin civaka me naxwînî. Yani ez dibêjim ev pirtûk min ji sala heştê ez xwe di hezar û yek ve çêkirî. Yani ev ketiye sala bîsta de ku ev pirtûk çêkiriye. Yani heta nivîskara hindik yê xwendina. û ê xwendinê jî gelek belkî guh nedabinê. Wê ca ez ê çawa bigihînime milet, wayê min çîrok nivîsandin. Çîrokek kulturî yê folkloriya me. Min çend çîrok nivîsîne û bi resim xortekî hunermend ji min re bi resmekî xweşik çêkiriya. Lê ka kî dibêje ez ê zaroka re xwe re bikirim û ez ê heme jê re bixwînim û ez ê wî bielmên me xwendinê bi vî rengî bawer bikin min ev pirtûk ev çîrokên ha ji mêjve min nivîsî bûn û tiştê dî ji wa giringtir hebûn ez binivîsim di ziman de lê min got ji bo neviyê me ez bêjme neviyê xwe va çîrokin bixwînin. Ji bo zaroka Kurdî ku li Elmanya ye zimanê xwe zanibe ku bi Kurdî jî mero karê bixwînê ne tenê bi Elmanî mero dixwînî. Lê bawer bikin xelk nakirê û naxwînin. Yani me pere li resim dane û me pere li çapkirina wê de ez dibêjim bes hem Zarokê xwe inşallah hûn bela jî bibin bidin zarokê xwe bila bixwînin. Yani ez ê çawa bigihênim divê Kurd bixwênê bi Kurdî. Ti dikevê e, Facebookê de sed bi Erebî dinvîsê heta yek bi Kurdî dinvîsê. Nagihê wê ti ca negihê wê nivîskar nikare bi zorê bêjî xelkê bixwînin. Rast. Hani ev e mesele. Divê guhdana mirov bi xwe bi wî hebe û ew xwe pêş bixîne û ew Divê dilovanî hebê, dilovaniya me ji zimanê me re hebê. Gava zimanê me çû milet jî bawer bikin ev destê zarokên me yên hal Almanya ku hemû niha bi Almanî diştexilin bawer bike ew namênin kur. Piştî em mirê ew namênin kur. Wê cem li welat jî Gava zimanê me bi rexekî bû weke niha li Bakurê Kurdistanê gelek camêr ditirsin dibe zimanê me çûya nemaya. Ê ku li Stenbolê û li Enqera wa dirane jî hemû jî bûne Tirk. Yanî ziman çûye nemana. Bêca ez nivîskar nikare ziman bihînê civakê. Divê civak bixwînê. Divê xortê ne heme dinya hemû nivîskara Bes bila xwendevanê zimanê kurdî çêbibin. Hevdû bişehceynin ser zimanê kurdî. Belê. Belê divê go em dibînin xelkê me go gi tevlî hindir û bûn ê xelkê me Qamşlo ê Şamê kes wa Kurdî nizane ê bi Erebî tenê di em dînin Tirkê Kurdê me nav Tirka di Tirkî de axivin ev jî berê rastê li vir mamoste Dîlawir Kurd dibêje Zimanê Kurdî, belê mamoste Ruqeya, mamoste Dîlawer Kurd dibêje, zimanê Kurdî ji heft sed û sî û pênc hezar û sê sed û bîst bêjiyên sereke vedigere. Ji ber vê yekê ew zimanê siyemîn e ku tê de bêjiyan hene. Bêjeyan bibûre bêjeyan hene çend bêjeyên mê û çend bêjeyên nêr in. Tema min evaha hisab nekiriye min ziman hemû cik divê ferhengeka ziman hemûyî min çêkiribe û min tê de gotibê ev mê ye û ev nêr e. Lê zimanê me hemî cik beşek mê ye û beşek nêr e lê bi hejmar Qurbana te me wa nîvê ziman çûye wece bi hejmar ez bêm ez nika. Belê weke dibêje belê bi hezara bêjeyên wek di godanê nû heft sed û sî û pênc hezar û sê sed û bîst bêjeyên belê bêjeyên sereke dibêje hene belê belê pirsek camêrna nivîsî be evaha saeta wa xweş. Belê ew guhdana ziman dike helbet ji ber wilo silav û rêzên me jêr e, ji ber wilo zan e. Belê Ridwan Xursî, Mamosta Ridwan silav û rêzên me ji temaşevana tevar e. El loga rismî ye. Nizanim piçikê li cem e hinkî nixuyaye di vir dê. Texte lîfo nizanim ez ê pirs ez ê vegerim li li cem hinkî nixuyaye mamosta Ruqeya ez ê vegerim.

Hemû ziman sivik tên gotin, gotinên wa sivik tên gotin. Ev wîna nerînên xwe dan. Silav û rêzê me ji mamoste Ridwan re bibûre. Hinekî li cem e, ne ne gelekî safî bû. Belê gelek silav jî hene mamoste ji te re mamoste hêja gelek temaşevan silav a jikê dişînin. Silavên me ji temaşevana te re hene. Li vir mamoste Liqman Hes. Hesan dibêje navê Madê bi kurdî dixwazim zanibim. Navê Made. Xwedê navê Madê tu zanê ji ji heywana ji teyrika re an dibêjin ûrik. Yanî ûrkekî biçûk e. Em dê dilik jî ana ji bo ku em dê jin ji mirîşka wana re em re dijin em dê dilkê wana ew cêk xwarin dike vê dê. Erê bes weka mada erebî bêhtir kurdan gotiye made û made gotine tu zanî lê ev peyvahanê yanî lê bibûre a mirîşkê em dibêjin Dilik ne. Em dibêjin ûrik. Ûrik. Wê ca rast e ne rast e ûrikekî piçûk e û ûrê mezin jî tedî heye. Cihê roviya ew ûr e. Û ûrika dî jî wê ca em nizanin li deverên dî navekî dî gotibin dibe ku Kursan Ferah û Cihnî dî navekî bi rastî kevin hebê ez ez nizanim. Bibûre. Ji ber vê kêmek. Ûrik em nizanin. Dema gog ê sekinandinnek taybet li ser zimanê me heba ji nivîskara me karibû ferhengek danîba, ev tiştê gog ê nehatine gotin me karîbû ew jî xizmana ferhengê de Ku îro em zanîbana navê her tiştî gelek nav hene, ji me tê pirskirin em wateya wê bi kurdî em nizanin. Wek em me di bêreya demekê jî got wek an tibê timsah, timsah gelo bi kurdî çi ye? Neketiye erê zimanê me li kurd neketine ferhenkê me nî kurdî di gelek gotin hene gerek em li ser bi ser kirin gotina xwe yî ne. Timsah, timsah heye camêrna gotiye jî xişek. Xişek. Ew xişek hemû ew ê tiştê ku bi ser erdê ve diçin navê wan xişek in. Mark xwe jî xişek a û timsah jî. Yanî ser zikê xwe ve diçin. Lê timsah li welatê me nebûye, behra me nebûye. Devera ku behr nebê tê de ew tiştên di avê de hemûyî em nizanin. Bi zimanê me nehatiye.

Em gelekî kêfxweş bûn ku hûn bi mer amade bûn û lêborîn em dixwazin ku me pirsin nedîtin û em li ser wan nesekinîn. Belê mamosta hêja em dixwazin gotina xwe bêje, fermo. Xwe ne gotina min tu zanê ez hêvî dikim ku miletê me zimanê xwe vegerê. Yanî Ji bedêla ku her û her di va Facebooka de bi Erebî binivîsin, bila bi Kurdî hinekî binivîsin, bawer bikin hinek hene Erebî ke ji hevketî dinivîsin. Eger bi zimanê xwe yê di ya xwe binivîsê bawer bike wê ji wî zimanê Erebî baştir binivîsê. Yanî çima em newêrin bi Kurdî binivîsin? Çima em em tim zimanê xwe kêm dibînin, kêmî zimanê erebî dibînin. Yani tu dibînê li Facebookê yani tu çend cara dibînê ku Kurdî hatiye nivîsan. Em mêb erebî ye. Yani heta rehmetekê nikarin kurmancî binivîsin. Çawa çêbû. Yani ez dixwazim Ev nifşê nû, nifşê nû bêhtir guh bidê zimanê xwe, guhtir zarokên xwe hînî zimanê kurdî bikin, çîroka kurdî ji war bixwînin, elîfbeya kurdî ji war bixwînin, bila tîpê kurdî nas bikin zarokê we, nemaze ê li va welatan e, ê li va welata bawer bikin wê wenda bin. Çi li Elmanya bin, çi li Îngiltera be, çi li cihekî din. Bila em neyên zarokên me wenda bibin. Îca ez vê dixwazim ku guh bidin ziman û guh bidin rêzman jî. Yanî dema pirtûkekê bixwînin ser ziman bizanin ka çawa ew pirtûk çê bûye û çilo ye. Hêviya min e ku miletê me guh bidê zimanê xwe. Belê ev hêviya me yî jî û daxwaza me yî jî wek tê gotin ziman nasnama me ye, zimanê me hebûna me ye û zimanê me zimanekî zengîn e ku em pê serbilind in. Belê temaşevanên hêja em bi navê Kîtiya Giştî ya nivîskar û rojnamevanên Kurd em gelekî spasiya we dikin ku we bi me re berdewam kir vê demjimêrê. û em lêborînê dixwazin ji wan kesê ku em nikaribûn li ser pirsê wan em bisekinin, em hêvî dikin ku ev xelika bê jî hûn bi me bimînin û hûn bimînin di xêr û xweşiyê de.